Mae canlyniadau yr etholiad i'r Senedd wedi eu datgan a mae'r Llafur wedi colli Senedd am y tro cyntaf ers datganoli. Cafodd Plaid Cymru 43 allan o'r 96 sedd yn, yn ennill yr etholiad. Roedd Reform UK yn ail gyda 34 allan o 96, Llafur yn trydydd gyda 9, y Ceidwadwyr yn pedwarydd gyda 7, Cadodd y Democratiaid Rhyddfryddol ei unig sedd ym Mhowys, ac am y tro cyntaf bydd Gwyrddion yn y Senedd. O ran y bleidlais cenedlaethol, derbyniodd Plaid Cymru 35.4 y cant, sef dros 440,000 o bleidleisiau, sy'n record i nhw, ac yn record yn hanes datganoli, does dim plaid erioed wedi cael mwy o bleidleisiau na cafodd Plaid Cymru wythnos diwetha'. Bydd nhw'n hapus hefyd bod nhw wedi ennill un ar ddeg allan o'r un ar bymtheg o etholaethau ar draws Cymru. Cafodd Reform UK 29.3 y cant o'r bleidlais, gan ennill pump allan o'r 16 o etholaethau. Bu Llafur yn hynod o siomedig gyda eu perfformiad, gan ennill dim ond naw sedd ar draws Cymru. Daethon nhw mewn y trydydd safle mewn naw etholaeth ac yn pedwaredd yn y saith arall. Collon nhw nifer o bobl hynod o bwysig fel Alun Davies, Hannah Blythyn ac wrth gwrs Eluned Morgan yng Ngheredigion Penfro. Enillodd y Ceidwadwyr saith sedd, sydd efallai tamaid bach yn fwy na beth oeddwn yn disgwyl, ond ar draws Cymru roedd tipyn fawr o canlyniadau siomedig i nhw, collon nhw dros hanner o'r bleidleisiau ar draws Cymru, ond, yn nodedig i nhw, maen nhw dim ond 4,300 o bleidleisiau ar draws y gwlad tu ôl i Lafur. Er y ffaith bod y Gweddïom wedi ennill eu seddi cyntaf yn y Senedd, dwy sedd yng Nghaerdydd. Roedd y poliau yn pwyntio at canlyniad lot yn well i nhw, gyda un pol nôl ym mis Ionawr yn pwyntio at dros deg o seddi. A falle bod nhw'n disgwyl tymed bach yn mwy na 700 o bleid, o'r bleidlais ar draws Cymru, ond ar y cyfan, yn hanesyddol i'r blaid, bydden nhw'n hapus i cael y seddi. Stori arall yw perfformiad siomedig y Democratiaid Rhyddfrydol. Cadodd Jane Dodds ei sedd ym Mrycheiniog Tawe Nedd, Ond ar draws Cymru ro'n nhw'n disgwyl cael seddi ychwanegol yng Ngheredigion Penfro ac yng Nghaerdydd Ffon An Taf, ond fethon nhw, felly bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn hynod o siomedig o'u perfformiad nhw. Roedd yr etholiad yn anodd iawn i pleidiau bach. Sefydlodd y Plaid Treftadaeth, neu'r Heritage Party, ym mhob ardal o Gymru, gan dderbyn dim ond 5,474 o bleidleisiau, sef 10.4 y cant yn genedlaethol. Roedd ymgeiswyr gwlad mewn chwech etholaeth ar draws Cymru, gyda'r canlyniadau gorau yn dod yng Ngheredigion Penfro a Gwynedd Maldwyn lle derbynio nhw 10.9 y cant o bleidlais. Ar draws Cymru pleidleisiodd 2,479 i bobl o bobl dros gwlad. Sefydlodd Propel mewn yn y dwy etholaeth yng Nghaerdydd, gyda Neil McEvoy yn derbyn pedwar y cant o'r bleidlais yng Nghaerdydd Penarth. Ar ochr arall Caerdydd, yng Nghaerdydd Ffynnon Taf derbyniodd Propel 561 o bleidleisiau. sydd yn tipyn i lawr o ble dibynio nhw tro diwetha yng Nghaerdydd. Ni dibyniodd unrhyw blaid arall mwy na 1,000 o bleidleisiau ar draws Cymru. Allan o 30 o ymgeisiwyr annibynnol ar draws Cymru, dibyniodd dim ond pedwar o nhw mwy na un y cant o'r bleidlais yn ei etholaeth. Cyn Ceidwadwr Russell George yn Sir Drefaldwyn gyda 3.5 y cant, Beth Winter ym Mhontypridd Canol Merthyr gyda jyst dros 3 y cant, Steve Williams yn Sir Gaerfyrddin 1.5 y cant, a Jordan Brace ymlaen y Gwent Caerffili Rymni gyda 1 pwynt 3 y cant. Doedd dim un ymgeiswyr annibynnol arall ar draws Cymru wedi mynd dros y threshold o un y cant o bleidlais mewn etholaeth. Mae'r dyddiau nesaf yn holl bwysig i Blaid Cymru tra bod nhw'n trio ffurfio llywodraeth. Bydd yn hynod o ddiddorol i weld pwy sy'n cael pa swyddi yn y llywodraeth hwnnw a falle pwy arall bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda i rhedeg Cymru tan yr etholiad nesaf. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro ar lan y môr.